Essalamualeýkum hormatly tomaşaçylar! Bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi bäşinji maýy. Bu gün mekdebi tamamlanymyza ylaýyk ýigrimi bäş ýyl bolýar. Ýigrimi bäş ýyllygy baýram etmek üçinem oba synpdaşlarymyň ýanyna barýan. Obamyz Aşgabatdan gündogarda kyrk bäş kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ozalky Gäwers etrabynyň Nyýazow adyndaky, häzirki Ak bugdaý etrabynyň Bereket obasy. Şol obaň onunjy orta mekdebini bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda tamamladyk. Obamyzda iki mekdep bar, onunjy hem on birinji mekdepler, ikisem iki çalşykda işleýär. Bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji, altmyş sekizinji ýyllarda Garagum derýasynyň boýunda täze obalary açmak kararyna gelinýär. Şoň netijesinde-de biziň obamyzyň düýbi tutulýar. Halk arasynda Sekiz PMK diýilýär obamyza. Muňam sebäbi şol döwürler sekizinji peredwižnaýa mehanizirowanyýa kolonna, ýagny Sekiz PMK diýilýän gurluşyk edarasy biziň obamyzda ýerleşipdir. Soňlugy bilen Şol gurluşyk edarasynyň ady obamyza geçipdir. Obamyzyň başky ady Lenizm ýoly, soň Nyýazow adyndaky, häzir bolsa Bereket obasy. Obamyz esasy pagtaçylyga ýöriteleşdirilen, öz döwründe tutuş welaýatda pagta meýilnamasyny iň köp tabşyrýan oba biziň obamyz bolupdyr. Hakykatdan-da, oba daş-töweregi ekin meýdanlardan gurşalyp alnan. Bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda mekdebe birinji synpa bardyk. Bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda-da mekdebi tamamladyk. Şol döwürler e, orta mekdepler dokuz ýyllyk edildi. Biz birinji dokuz ýyllyk bolup tamamladyk. Indi biziň okan döwürlerimiz e, oba mekdepleri pagta ýygym möwsüminde ýapylýardy-da, okuwçylaryň hemmesi e, pagta meýdanlaryna iş edilmäge gidilýärdi. Bir günde 50 kilogram pagta ýygýardym. Günortana çen 25 kilogram, günortana soň 25 kilogram. Yani garaz oba durmuşda pagta ýygdyk, mal bakdyk. 2000-nji ýyllaryň başlarynda biz maşgalamyz bolup Aşgabat şäherine göçüp gaýtdyk. Ýöne synpdaşlarymyz häzirem obada Ýaşap, işläp, mal-gara bilen, ekin-dikin bilen güzeran dolandyrýarlar. Ine, şol uzakdan seleňläp görünýän oba, biziň obamyz. Ine, bu bolsa Garagum derýasy. Görşüňiz ýaly, obanyň çar tarapy ekin meýdanlary bilen gurşalyp alnan. şu kanalyň boýunda çaga wagtymyz mal bakýardyk. Oba durmuşynyň esasy aýratynlygy nämede? Olam adamlaryň agzybirliginde. Toý bolsun, ýas bolsun, oba adamlary deň çekişýärler. Esasan hem ýasly günler has içgin duýulýar. Näme adam durmuşynda hemişe toý bolup duranok-da. Allah saklasyn hiç kimde bolmasyn ýöne ýas bolanda biri abyr gazyp berenler, biri howlyny arassalap berenler, ýene biri mal soýup oturanlar, garaz agzybirlik bilen jynada bolanda da Gaýyp namazlykda boş ýer tapylanok. Şeýle agzy bir obamyz bar. Merhumyň belli günlerini ýöritelap aýtmak gerek däl. Agzy bir bolup gelýärler. Gynanjyň paýlaşýarlar. Janlar sag bolsun. Näzirem orak möwsümi dowam edip ýör. Galla orak möwsümi görşüňiz ýaly ýaňam aýtdym. Obamyzyň dört tarapym ekin meýdanlary

Obamız ulalyp barýar. Ne bu hafta da görüşüňiz ýaly ýokary amatly jaýlar gurulýar. Ýeňillikli kardyň hasabyna. Öňler bir ýerlerem ekin meýdanlarydy. Ine obamyzda döwrebap çagalar bagy. Obamyzyň iň owadan binalarynyň biri. Ana minaralar selenläp görünýändir.

Iki gatly. Ýaňa meleşimiz ýaly. Ýürek imanly. Telekeçileriň hasabyna gurlan meçit. Allah olardan razy bolsun. Häzir metjide girenimize görä, iki rekat metjit namazyny okaly. Soň nesip edenden mekdebe bararys. Ýene de biziň mekdebimiz. Häzir esasy girelgesinden bararys. Bu gün 25-nji maý bolan soň soňky jamda barasy gidip dur. Ee, bir mektep 1978-nji ýylda açylyp ulanmaga berilýär. Ýa belleşim ýaly biz 1987-nji ýylda birinji synpa geldik. Soňky jaň dabarasy. gidip dur. Bizem synpdaşlar bilen mekdepde duşar sidik. Synpdaşym Garyadylan öýünde hemme zat taýyn. Nahar şol bişir bermeli. Garyad gutlay 25 ýylda. Sağ ol, sağ ol, aydan gelsin.

Biz okadan mugallymlaryň köpüsi häzir aýatda ýok. Ýatan ýerleri ýagty imanlary hemra bolsun. Allah olardan razy bolsun. Käte käte käýýärdiň, a käte bolsa magtardyň. Gündizlerine okadyp gije kitap agtardyň. Seni gynandyrardym, seni begendirerdim. Aladaly ýüzüňde ata keşbini görerdim, ene keşbini görerdim. A-ny senden öwrendim. B-ni senden öwrendim. A-y senden öwrendim, güni senden öwrendim. Nämeler bilýän bolsam şony senden öwrendim. Men zerarly agardy, gara saçyň bir gyly, mydam saňa minnetdar, mydam saňa bergilli ýa şahyr. Mugallymlarymyzdan müň keren razydyrys. Alla-da olardan razy bolsun.

Napa. Indi bulam çekdirmämiz. Nesip bolsa. Iki dürli nahar. Soňa biraz gijirek çişlik bişireris. Ne tuweleme. Naharlarymyz da taýyn boldy. Palawymyz hem taýyn. Çorbamyz hem taýyn. Ine oglanlaram garaşyp otyrlar azal. Guýuşdyryp alar. Ine bulam Garýagdyň howlusynyň almalary. Tüweleme. Ine obada. Şuň ýaly ekinlikin mal-gara bilen nagara. Ine şu wagt Parahat klasdaşymyzam gelip goşuldy, ýöne iş gutaransoň geldi. Hany Parahat ýigrimi bäş ýyllygy gutlap ber.

Ine hormat tomaşaçylar men neme synpdaşlarym şular. O jana sag bolsun. Öýejoňyz abadan bolsun. Thank you. Sag olun. Telefonda Sag olun. O, mehriban vatandaşlar siziň hem janyňyz sag bolsun, öý ojagyňyz abadan bolsun. Saçaklygyň bereketi kän bolsun.